Sinjuri, minn hawn ftit tal-ħin ieħor sejrin inaqdu mal-istudio sa Radio 105 għal edizzjoni speċjali tal-programm Mid-Dinja Ħamru. Fl-istudio żmana ser ikonna l-kap eżekuttiv is-Sur Marcel Bonnici flimkien mal-President is-Sur Joseph Portelli. Inħeġġukom taqsmu dan il-filmat ma' sħabkom fuq Facebook billi tafsu l-buttuna xer.

Fl-istudios magħna ser ikollna l-Kap Eżekuttiv is-Sur Marcel Bonnici flimkien mal-President is-Sur Joseph Portelli. Inħeġġukom taqsmu dan il-filmat ma' sħabkom fuq Facebook billi tafsu l-buttuna share. Ibqgħu magħna!

Tisimgħuna kif ukoll tarawna, apparti l-105 Galaxy Radio, tistgħu wkoll issibuna u tarawna fuq il-pjattaforma ta' Facebook, fuq il-pjattaforma Twitch u anki wkoll fuq il-pjattaforma ta' YouTube. Kull ma tkom tagħmlu titlu fil-page tal-klabb u naturalment hemmhekk tkunu tistgħu tarawna. Intant qabel xejn kull grazzi lil Manuel u lil ħuh Steve li ovvjament jipprovdulna l-ispazju kollu u l-apparat kollu biex il-klabb inkunu nistgħu ntellgħu dan il-programm. U qabel ma ngħaddu għall-ewwel ftit domandi mal-mistednin tajjeb illi nibagħtu l-awguri tagħna lill-eks President tal-klabb lil Daniel Sullivan illi illum jiċċelebra għeluq żmienu min-naħa tagħna ovvjament f'isem il-klabb nawgurawlu dak kollu li jixtieq qalbu. Prez, merħba fil-programm u ovvjament grazzi lilek u l-Marcel talli aċċettajtu u tajtuna ftit mill-ħin prezzjuż tagħkom lejn is-supporters. Anzi, bil-qalb kollha, grazzi lilek Lou illi dejjem titħabat biex ittella' dal-programm, ovvjament kull programm fih Ħsieb, għax bla ħsieb ma ttellax programmi, ovvjament ħin ejn ngħidu mitluf minn il-familja, però fil-verità kollha din hawnhekk bl-istess ejn ngħidu ambidu. Għaliex kollha din hawnhekk għaliex iħobbu l-futbol. Għax kieku ma ħobbux il-futbol ma ħniex hawn, mhux hekk. Jiġifieri nirringrazzjaw l-alla nħobbu l-futbol. Għax L-isbaħ logħba. L-2025, il-ħaġa s-sena tajba li l-komunitarament li l-semmija u li telespettaturi tagħna li qegħdin jarawna bħalissa nawgurawlhom is-sena it-tajba. Eh, L-2024 spiċċajnija bl-objective li nirpu Super Cup, it-tazzaġiet. Meta jkollok objective u tilħqu ovvjament l-ewwel parti tkun ta' suċċess, però mbagħad hemm l-ewwel parti li rbaħna wkoll il-lig tal-2024 u kellna wkoll l-isfortuna li fil-preliminari tal-Champions League ballun jidħol ġiex metru u nofs Ratu kulħadd minbarra Lafferri li kien preżenti fil-Ġibilta għax dak ma raħx u ovvjament dik swietna eliminazzjoni. Però l-2024 għalik press bħala ħamlu Spartans. Kont happy? Ejwa, kont happy. Ovvjament li kont happy, ifhem li tirbaħ lik. Lew mhuwiex mhuwiex faċli jew li tirbaħ lik sena wara sena wara sena. Huwa ħafna iktar diffiċli. Għaliex inti meta tirbaħ l-ewwel lik, ovvjament, it-tieni darba, it-tielet darba, ok, fil-laqna lik wieħed. Però ovvjament ikun iktar diffiċli. Però x'ħappy, ħafna ħappy. Ħappy, ovvjament, kellha daqsxejn imbagħad bil-votazzjoni li kien hemm fuq il-lig ta' dis-sena. Ovvjament, aħna konna kontra dan lig però l-lig għadda u llum qed nilagħbu bih bħala biex kuntent dis-sena, jiġifieri bħala lig ta' dis-sena. Eh, ma nistax tgħid li kuntent għax kieku kuntent ġejna l-ewwel, mhix hekk? Jiena Għalhekk qiegħed hawn, jien xogħli hu li jista' jkun niġu l-ewwel dejjem f'kollox. Irbaħna tazza? Ijwa, ma tazza li rbaħna tal-ħmi, jiġifieri jien hekk ngħidilhom. Veru rbaħna t-tazza u sabiħa għax tista' tgħid isma' għadna fiċ-ċans tat-treble. Però l-ewwel tazza il-valur tagħha mhuwiex il-valur tal-lig. Il-lig huwa speċjali u jgħaddi żmien tħares lura u tgħid Tgħid, M'għax għamilna, m'għax għamilna. Ninsabu ftit sigħat 'il bogħod, Marcel, għal gathering, għal rally, gathering li ovvjament is-supporters, it-tmexxija u l-plejers ħa jiltaqgħu, x'ħa jistennew illejla u naturalment nixtieq nitkellem ftit miegħek anke fuq kif qed jinbena t-tim. L-ewwel ħaġa grazzi tal-istedina u nawgura s-sena t-tajba lill-supporters kollha tal-Ħamrun, inkluż lilkom preżenti. Illejla dan huwa gathering li ilu f'moħħ il-President tal-inqas six, six, seven weeks u ġifieri kien previst li jsir, pjanat u nixtiequ li jkun sabiħ billi jkun hemm ħafna partitarji numerużi, għax jekk jirnexxilna nimlew is-sala llejla, nemmen li ħa jkun avveniment li l-supporters ħa japprezzaw ħafna. U huwa wkoll mezz kif ħa jkun ukoll mezz kif il-supporters jiltaqgħu mal-players u mal-istaff u anke ovvjament ikunu jistgħu jkellimhom il-President li matul dis-sena ma kellniex daqshekk Okkażjonijiet u opportunitajiet fejn nistgħu nkunu fil-pubbliku mal-supporters tagħna.
Innotajt xi ħaġa bħala bħala dilettant, ħa nitkellem issa aktar bħala preżentatur u ġurnalist milli bħala supporter, il-mod kif qed tibnew tibnu t-tim. Jidher li kien hemm ċertu attenzjoni, kien hemm ċertu preparamenti, eh, kien hemm ċertu ħsieb kif qiegħed qiegħed jinbena t-tim. Xi ħaġa li Qed naraw anki fil-grawn issa qed issarraf affarijiet pjuttost pożittivi. Meta meta x'tempo joħodlok, xi żmien joħodlok biex tibbildja timek u l-kuntatti kif kif kif kif tibbildjah Marcel timek? Mela, l-ewwel ħaġa Inzertajna qegħdin hawn tliet persuni l-President jien u anke Erik. Erik Saliba li dis-sena kien involut ħafna wkoll u għamel ħafna ħafna ħafna ħafna dirty work. Però kif jafu dat iż-żewġ ħbib tiegħi, aħna bdejna nitħattu fuq il-plejers għal Jannar Early, early October, late September, early October ġifiri, għara taħseb li biex għanna biex kanna l-player il-Jankovic li għet ġeaw fl-ewel tennar kienaw fit hija xi ħaġa li taħseba ħatmur taħseba l-aħħar minuta. Ġdak kienet l-ikbar konferma li aħna f'Diċembru kellna diġà il-player ta' nofs il-ground u l-player ta' wara li kien Ogi f'dal-każ dan kienu diġà qegħdin hawn lesti fit trenjati biex mal-ewwel logħba tal-kampjonat li ġiet kontra Marsaxlokk, u r-riżultat jafu kulħadd, dawn taw il-kontribut tagħhom biex għenu biex it-tim għamel dik il-bidla. Però biex inkunu ġusti wkoll mal-plejers li kien hemm qabel, it-tim kien diġà għamel dak iċ-change over fil-mod kif qed nilagħbu minn qabel. Imma ovvjament da żewġ players kienu diġà utli taw il-kontribut tagħhom fil-ground għal riżultat ta' sitta b'wieħed ma' Marsax Lokko ħamsa b'xejn ma' ma' Swi.
Il-medja lokali u mhux biss ta' importanza u tajjeb li s-supporters forsi jsiru jafu xi ftit aktar fuq dan il-player Bolivjan, Cesar Menaho, international Bolivjan, ngħidu international Bolivjan, Jiġifieri dan mal-Bolivja jilgħab kontra l-Brażil, jilgħab kontra l-Urugwaj, jilgħab kontra l-Arġentina, jilgħab kontra dawn il-timijiet. Allura ovvjament żgur illi l-kwalità u t-talent li għandu naħseb huwa talent importanti ħafna għall-klabb tagħna. Fejn waslu u fejn wasalna, il-kuntratt jidher magħluq imma x'inhu jiġri u x'mhux jiġri biex ovvjament is-supporters ikunu jafu.
Le, le, il-kuntratt mal-plejer huwa magħluq. U fil-fatt nistgħu anke jekk irridu aħna żammejna li ma ndaħluhx għand l-MFA. Il-FIFA transfer TSM diġà saret ġifieri bejn iż-żewġ clubs. Li hemm huwa ftit proċedura ta' burokrazija bejn il-fatt li l-Bolivja lanqas biss għandha ambaxxata Malta, irridu nużaw l-ambaxxata tal-Italja, huwa proċess li jieħu ftit tal-ħin. Imma m'hemm xejn li partikulari. Biex ngħid ukoll l-istess ħaġa għaddejjin minnha il-Floriana li ġabu plejer, però dawn kienu għalqu mal-plejer xi 15 tliet ġimgħat qabilna, però qegħdin fl-istess proċess Ġviri tajab li najdu għal daw kolla li forsi għedin jissuspettaw jew nkell għandhom xi ħsieb illi dan il-Bolivjan mhuwiex ġej jew eh, tħassar id-dilu kollox, ovvjament huma affarijiet u qed tibisa bax probabbli qalu wila kusma. Semmet l-għana internazzjonali Bolivjan. Għanna l-kar l-winger li ġibna. Tan-Niger, fil-fat la fil-Koppa d'Afrika u kol, konġeja li iktar tard.
U da ovvjament għandur fuq il-President, għan itkellem fuq il-President. Meta, meta, meta naraw daw it-tip ta' players illi għedin jinaqdu ma' klab, apparti li grazzi għalikom,

Ma tantx konna f'pożizzjoni tajba. Għal raġuni illi illi tant dispiċini li votaw favur dan lig illi kien f'sitwazzjoni li illi ma rridx nilagħbu. U l-verità hi li tlifna ħafna żmien. Jiġifieri tlifna ħafna ħafna żmien. Ah, tlifna barra ħafna żmien, tlifna options ta' players li kienu firmati magħna, ma stennewx u telqu. Dawn iridu kuntratt. Jiġifieri kellix kellix it-tim jew kellniex it-tim li xtaqna? Le. Biex immorru l-Ewropa? Le. Ma kellniex. Kellnex il-kont, ma nistax ngħidlek ifhimni Champions League dejjem Champions League, però ma kien hemmx ma kien hemmx dik il-ħaġġa u tinsiex kellix jibda minn fuq. Jekk jekk jien u Tomaduri Jaqtgħu ftit update, bumm, killix jaqa', killix, killix jinżel, bumm, il-kumitat jibda il-mural tiegħu jaqa', l-istaff ta' mat-tim jibda, killix, killix katina. House of Cards, killix dan iżel kollox. Il
palma qallek Marċell l-aħħar l-aħħar ejn ngħidu xhur ġimgħat għamilna għamilna jnejdu Comeback, għalina stess hija comeback, għaliex għaliex votajna għalik li ma ridniex, però s-sirdu nisfruttaħ. Issa la votaw għalik kif inhu, għan rridu nisfruttaħ, u nisfruttaħ biex għax palma tafu indom li ovvjament sa' Deċembru kien hemm l-ewwel round, il-ewwel round ġie merbuħ mill-Forjana, issa beda t-tieni round, Din l-ewwel post, ok, tgħidli logħba, imma din l-ewwel post. U importanti li nispiċċaw fl-ewwel post minn is-salem u xieġri. Però mbagħad tiġi dik il-biċċa xogħol ta' decider mhux decider, però qabel immur hemm li ħanħoddok minuta oħra. Li u tisja xillej meta ġejt jien erba' snin li moħħi dejjem kien mhux lik Il-lig kien importanti ħafna. It-trophy nixtieqha ma rbaħta qatt, ħafna nixtieqha. Però moħħi dejjem kien l-Ewropa. Nemmen li li meta bdejna jisu 19 ġimgħat ilu, meta rġejna bdejna b'dik il- b'dik is-saħħa, naħseb illi Daqs kemm jista' jkellna tim proprotista għall-Ewropa dejjem ovvjament jekk ngħaddu għall-Ewropa għax rridu nlinċu l-ewwel post, mbagħad rridu nirbħu lil Floriana biex immorru Champions League. Biex immorru Conference League le, nistgħu niġu ovvjament insomma sistema twila mhux ħanqod ngħidha bħalissa ovvjament mhix sempliċi li mhux sempliċi. Però għalfejn qed ngħid dan. Ħadd kull ewwel sena Fl-istorja tal-klabb tagħna, insomma, kemm inni hawn jien, illi bdejna nippreparaw għall-Ewropa minn Settembru Ottubru tas-sena l-oħra, għall-Ewropa jiġifieri li ġejja. U meta meta fil-fatt ktara l-plejers li ġibna u l-livell l-plejers li ġibna fil-bidu tal-istaġun u x'ġibna issa, tara differenza fil-livell għax altru m'għandekx aptit u altru isma' Issa jieħdu r-risposta fuq l-lik. Ħalli jisma' l-lik l-għamiltu intom, li fajtu għal intom, ejja, hemmhekk il-ġlieda tagħna Ħamruniżi, u qed jarawna ovvjament nies oħra li mhux mill-Ħamrun imma dik hi l-ġlieda tagħna. U jekk irnexxina l-Alla f'moħħna, jien nemmen li kull ma jkien hemm bżonn tibdil iż-żar, tokki żar, żar ħafna ma. Mhux bħal kull sena tajna l-Ewropa b'seba' tmien players ġodda, li s-sena nisperaw li tkun l-ewwel sena li isbab lilna żewġ players, maximum maximum it-tielet player. Tgħidli qegħdin hemm diġà ħa ngħidlek. Jien dejjem qed u rax qed fil-passat. Fil-passat dejjem qed ebli kellna tim li joti xeba' l-kulħadd, jiġri xeba' l-kulħadd mhux bil-ġlied, xeba' l-kulħadd jiġri bħal riżultat. Hija kelma nużaw aħna, forsi l-Għawdxin ma nafx, expression. Però qabel kellna tim li nagħtu xebgħa l-kulħadd fil-lig taw, aħna mhix lesti għall-Ewropa. Issa l-lum fuq mmorru l-Ħadd u nitilfu. Lum fuq mmorru s-Sibt ta' wara ma' Malfurjuna u nitilfu. Lum fuq mmorru l-Ħadd ta' wara Birkirkora u nitilfu. Però aħna il-moħħ tagħna Aħna Gerjoti bin-nies li ġibna, imma Gerjoti minn issa aħna. Mhux aħna biss, aħna. In-nies qed jisimgħuna, s-supporters. Ir-rally. Għalfejn ir-rally issa? Għalfejn ir-rally issa? Issa r-rally. U r-rally huwa rally ma minna qatt bil-plejers, qatt. Jiġifieri r-rally bil-plejers, kemm ilni preżenti għal aħna hawn, rally bil-plejers ma sar qatt. Dis-sena jsir bil-plejers. Għaliex? Għax din hi l-familja ta' plejers li li taqta' x-xewqa mhux tiegħi biss, imma naħseb ta' kull Ħamrunejs illi tiġri kienna l-ewwel tim li wasal għar-raba' round. Immaġina, immaġina issa meta wasal għar-raba' round laqas stajni nieqaf nibki jien għax we set history. Immaġina immaġina nitlu fil-gruppi. Jiena din ngħid u semmejta fil-bidu mal Tim tal-ġibiltà, skurjajnih it-tieni goal. Ovvjament ir-referi ma raħx, eh, ngħidu ma raħx, ma ngħidx iktar. Ma raħx, ma raħx. Ir-referi u l-Iceman probabbli short sighted ma raħx laqas. Dik swiet playoff aħna. Il-playoff konna ħaniġu ma' tim minn Wales. Li dat tim minn Wales elep il-dak tal-ġibilta Dak it-tim li qlajna miegħu aħna u llum lagħab fil-gruppi. U dat-tim ta' Wales lagħab kontra l-Fiorentina. Tgħid li qed toħlom Luis, qed noħlom. Però dak li żball, dak li żball, dak li żball li ħafna minnhom hawn minn orok idejh, u ma tihomx totek ma tkun supporter tal-għamrun, ħadd orok idejk. Dak li żball tar-referi Sewa l-ħamru Spartans daw l-affarijiet kollha. Ma jfessix li konna ħan irbħu ta' Wales ta' ma rridux imma tim ta' Wales jien naf li kien tim speċjalment nisbħalkom li probabbli kontu terġgħu ssaħħu fit oħra tim kien kien hemm il-possibilità li l-ħolma tiegħek li qalu ħafna nies hija impossibbli tkun realtà. 99% l importanti tkun taf insomma ta' fuq 99% li fil-polza tal-Ewropa li jmiss, jekk dejjem inkunu hemm, tinsiex bil-punti li għandna, 99 percent, li nkunu seeded. Meta tkun seeded, għandek il-vantaġġ li mhux kif konna s-sena l-oħra, konna n-naħa l-oħra tal-mejda fejn isma' aħna maż-żgħar ħa nilgħabu kontra l-ikbar, Niġu n-naħa l-oħra. Niġu man-naħa tal-kbar u ħa nilagħbu maż-żgħar. Issa tgħid li m'hemmx miż-żgħar li, mela m'hemmx imma hemm fifteen percent, mhux ninety percent. Jiġifieri l-odds huma favorejn iktar li isma', li forsi ninsurtaw tim daqsxejn żgħar għax dan logħba trid tirbaħ round. Mhux hekk, mhux hekk. Tirbaħ round, miċ-Champions League huwa saqaf. Huwa jekk inti irnexxi ħalli tinqala' mit-tieni round u mbagħad għandek il- Marcel, ehm, nixtieq nitkellem ftit miegħek. Eh, F'mument kulħadd kien xi ftit irrabjat dan l-istaġun, dawk il-ħames telfiet. Xi ħaġa li ammirajtkom, forsi dak il-ħin dak li jkun jgħid kelma forsi, imma mbagħad wara toqgħod tirrealizza, ammirajtkom il-paċenzja u l-mod kif iħħendiljajtu dawk ix-xahar u nofs, xahrejn ta' nimmaġina li kontu tafu li għaddejjin minn mument, kontu tafu bil-pressure li hemm, pressure fuq il-players, pressure fuq il-coach. Kienet kienet xi ħaġa li qed ngħidu hekk, rajna l-ewwel darba l-Ħamrun wara erba' snin xi ftit tal u però ammirajt lilek u lill-President u lit-tim tagħkom, l-entourage, il-mod kif ittakiljajtuha sakemm ovvjament issaqlibna l-folja.
Bħal bħal f'kollox, inti turi l-kwalitajiet tiegħek meta tkun l-affarijiet ikunu ftit fil-problemi, meta jinqalgħu l-problemi. Inti baħri tajjeb, mhux f'Lulju, f'Jannar. Ġifieri, Alla ħares, Alla ħares xi ħadd minna mhux aħna mhux ma ngergrux, tajjeb mhux ma nargumentaw xew mhux ma naqgħux dawn, aħna jiġrilna hekk. Jiġifieri meta nitilfu il-ħamrun, aħna anke sa ċertu punt l-approċċ li xi tkun għax-xogħol filgħodu jaffettwa kollox jaffettwa anke xi tmur id-dar bħal bħal kulħadd. Imma trid tkun kapaċi biżejjed u trid tkun intelliġenti biżejjed li żżomm kalm u ma tħallix il-ħaġa tmur oltre ċertu livell. Però li żgur li żgur ma kontx ma kontx imdejjaq sal-aħħar għax nemmen fil-fatt u fil-fatt ġara hekk aħna kulma tlifna wara xulxin rajt dalgħodu kombinazzjoni erba' logħbiet infila wara xulxin. U minn dakinhar mill-logħba li lagħabna kontra l-Gżira rbaħna fl-aħħar sekonda fil-Victor Tedesco Stadium, Anke hemm dik żgħar. Minn dakinhar Ma tlifniex logħba, ġejna draw ma' Sliema minn dawn it-tmien logħbiet u tlifna mal-Mosta. Jiġifieri just fluke. Jiġifieri u konna għadna ma ġibna l-ħadd. Li ġara, għax aħna dan hawn Malta biss jiġri dan li ġġib plejer tpoġġih fil-ground u tibda tiskorja erba' kull logħba. Huwa l-bniedem hu kulħadd differenti min jieħu l-ħin, min jieħu ħin inqas, min jieħu ħin iktar biex jadatta u Lopez u Tata qed nisemmi fuq il-barranin, kienu t-tnejn illi għamlu dan l-iżvilupp u l-kambjament kbir. Plus, jien insemmilek ħames players oħra fit-tim illi għamlu kienu ħżina meta kienu qed nitilfu, però kienu qed jikkontribwixxew meta bdejna nirbħu dawn it-tmien logħbiet, is-seba' logħbiet straight. Jiġifieri kien hemm it-tim ukoll evolva u tjieb. Issa, ġie Jannar u ħa nżidu ma' dik it-tjubija li hemm. Basta għal coach li jagħżel l-aħjar ħdax dejjem. U
press informazzjoni oħra li ovvjament il-medja qed titkellem ħafna fuqha fuqna hija rigward il-ġenerazzjoni li ġejja għandna players Na plejer zazax, plejers li rajnihom fil-ground daw l-aħħar xhur jidhru promettenti u promising ħafna. Dawn huma plejers li huma l-futur tal-Ħamrun. Allura ovvjament meta tħares il-qudiem tibda tgħid li anki fil-futur il-Ħamrun għandu stilel, partikolarment stilel Maltin, illi ovvjament ħajkunu ħajilbsu l-ger. Lista kulħadd jafu minn merba ħamsa ġibna tnejn ta' Santa Luċija, hemm Xejżin, hemm Sven u kif ukoll Matteas li huma l-futur ukoll tal-klabb. Lew, meta ġejna erba' snin ilu ġibna l-Imbong, il-Korbolan, l-Gully, bħalma tafu l-Gully. Wasal żmien imur barra x'tagħmel? Ħa żommu dan? Mar. Telaq, mar barra. Ma għandna naraw dan hu. Aħna ġejna minn ħar Malti inqas. Imbong, kemm baqalu? Baqalu ħames snin? Korbolan tafu kemm wasal żmienu? Però ħsibna. Ġifieri it-tieni ejn ngħidu t-tieni round ta' players. It-tieni ġenerazzjoni.
Ħsibna.
U konna laki, konna laki li isma' żewġ tfal mill-aqwa li għandna li huma Sven u Jason. Tinsiex dan, okej, ġiet ħażina għax waġġgħalna, Imma ta' wara, bħalissa jiġifieri qed tinduna li dawn players isma' dawn in the next three years ħa jkunu hemm, ħa jkunu parti mit dejjem jekk. Hemm da tifel Scicluna jidher jidher jidher jidher li rajtu jilgħab hekk ixxamplat u jidher u qallet għalih għandu Marcel. Let her be.
Jiġifieri dawn kollha. Dawn kollha under 21 mat-tim nazzjonali Malti, jiġifieri. U kollha iffirmati fit-tul magħna ħlief wieħed, wieħed biss baqa'. Però Ifisser li isma' li bħala bħala bħala klabb, bħala kumitat, bdejna naħsbu isma' li li s-saħħa mhux tibqa' xi jispiċċa Ambon, xi jispiċċa Steve Borg, xi jispiċċa dak, dak, dak. Dawn issa Steve ix-xiħ, dak hekk, dak hekk. So, bdejna neħsbu u hekk tinduna illi ejja ngħidu l-aħħar rap li rbaħna, dat-tfal kienu parti mir-rap. Jiġifieri kien għad m'hawnx il-barranin li li ġew issa, dawn kienu parti mir-rap, jiġifieri dat-tfal xi ħaġa tajba għamlu. U din tfisser ħafna għalina bħala bħala bħala klabb, bħala kumitat, tfisser ħafna li jisma' li t-tfal li għażlu, it-tfal li għażlu n-nies tiegħi, Marcell, Eric, dak, dak, dak, l-istaff kollu li għandna, il-players żagħżilna tat-tfal kienu top. U tajjeb li ngħidu li apparti dawn iż-żgħażagħ hemm żgħażagħ oħra li huma promettenti li huma mislufin ma' klabbs tal-Premier. Meta tkun xibka fuq l-Għala l-President. Mela, mela. Aħna dis-sena tajna opportunità lil għaxar players, għaxra, under 21, li bejniethom sal-ewwel round lagħbu 4,400 minuta. Mislufin, mislufin, għandna tmien plejers li huma mislufin lil timijiet oħrajn. Jiġifieri dawn flimkien kollha, Under 21 kollha, dawn jagħmlu tmintax-il plejer. Jiġifieri l-futur immedjat qed naħdmu għalih bħalissa. Però l-futur long term Ukoll jidher li li huwa pożittiv. Fil-fatt magħna wkoll għadhom kemm jingħaqdu diversi diversi players internazzjonali tagħna qed nara lil Henry, nara lil Steve, il-Marsellina, lil Luke, lil Ryan u lil Joseph li wkoll ingħaqdu hawnhekk lesti preparati ovvjament ukoll Press. Dawn ġew jieħdu ħsiebek Press? Le dawn Acton David għax billi minn hawn ħa nibqgħu sejrin Rally Għidlu talla' ftit plejers, għidlu ħalli jisma' kif ħa nkunu Tinsiex illi illum mistiednin il-membri biss. Jiġifieri jekk m'intix membru llum ma tistax tiġi early. So, għal dawk is-supporters li għadhom mhux membri u forsi ħa jsiru membri xi darba, però mhumiex membri, almenu jafu li jisma' il-plejers li nilgħu ġejjin magħna, però qabel tagħlaq l-lew għalfejn. Jien nixtieq insaqsi domanda oħra lil Marcel. Għalfejn nagħmlu rally? Ir-rally nagħmluh ovvjament biex ninkoraġġixxu 'l dawn il-plejers tagħna li qegħdin warajja, però barra hekk tinsi xi ħaġa li ngħidu li t-tnax-il plejer tagħna hu s-supporter. U hekk hu, tinsi għax il-lien meta ġejt biex tiddeċiedi liema klabb ħa nieħu kienu intom is-supporters dejjem hemm barra. Tinsi xi tkun plejer, jien plejer kont, għal tru għandek Tim, niżlu għaxra minn nies. U għalhekk għandek tim li niżżel erfruħ kull logħba. Jiġifieri tagħmel differenza, jiġifieri tlax il-plejer huwa l-iktar ħaġa importanti. U U xtaqt nżid vers li ħansemmi lejl waqt ir-rally. Zomma, dan jista' rally jitqisem hawn, le? Ħafna minnhom, iva, ħafna minnhom hekk għandek xi sabiża ħalluha rally, veru. Kulħadd jieħu pjaċir. Ismani, xi ngħid xi ħaġa l-Marcel fuq Sané, ġibna plejer u slifnieh mal-ewwel. Għandu potenzjal. Kien hemm kritikana, kien hemm. Le, le, rajt, rajt il-kombinazzjoni kritika.
Għandu ħafna potenzjal, għadu żgħir u tajni għal da sitt xhur Lin-naxxar. Din ħa tiftaħ għal barran ieħor jew? Ejju, mela, mela.
Ħa tiftaħ għal barran ieħor. Biex navalwaw, irid jilgħab. Magħna il-possibilità li jilgħab kienet ftit baxxa u tajna ħin naxxar biex ikun jista' jiġi evalwat u jilgħab il-lob kollu. Għal dik ir-raġuni. Mela, nirringrazzjakom press, ovvjament il-komunità, mhux is-supporters Ħamruniżi, il-komunità Ħamruniża eh, għandha biex tirringrazzjak ħafna. Għax ovvjament l-affarijiet li qed tagħmel għal dal-Ħamrun Huwa kbir, niftakru x'ġara ftit tal-ġranet ilu x'timbru qalulna imma insomma ħallu kulħadd għandu ħalqu jgħid li jrid u grazzi għalik u għal nies bħalkom dil-komunità tajtuha l-ħajja kalċistika mill-ġdid. Grazzi lilkom is-sena t-tajba minn hawn, grazzi lill-plejers illi ġew ituna ituna daqqa t'għajn ukoll hawnhekk. Inħeġġeġ lis-supporters kollha biex ovvjament faċċata issa li Three Sisters of the Poor ikun hemm ir-rally tintaqgħu mat-tmexxija tal-klabb mal-plejers u ovvjament nitkellmu ftit flimkien. Programm ieħor bħal dan hekk il-Bambin irid bħalhom tmien tiem, grazzi lil Manwel, grazzi lil Zuzu, u ovvjament lid-direttur tal-programm il-Brian illi llum ukoll jinsab magħna meta narak bit-tbissima Brian nieħu pjaċir ħafna. Grazzi lil kulħadd.
Grazzi.
Grazzi.